ndakũnyita ũgeni mwĩroreri wa Holy J TV, Babs TV na njorua citũ ndoka o rĩngĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩmwarĩria na tũkĩmũhe story o ta ũrĩa cireyumĩria ũmũthĩ twĩna njorua ĩkoretwo ĩkĩrũria mũno gũkũ online na ndauga nĩ wega tũkorwo tũkĩmwetha nĩgetha tũkorwo tũkĩaria maũndũ merĩ matatũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere kũrĩa online Holy J TV, Babs TV na njorua citũ kũrĩa mwena wa YouTube, TikTok, Facebook na Instagram ũngĩtuĩka wa gũtũrũmĩrĩra maũndũ nĩ megũkorwo magĩrĩire na njĩra nene mũno ũmũthĩ twĩ na njorua ĩkoretwo ĩkĩrũria mũno na director and ceo wa riri epic studios ũhana atĩa ndungata ndageithĩka mũno Ah. na nĩ thengiũ nĩ gũkĩ invite eh, na kũnjĩtĩkĩria gũkĩnjoya na guoko kwega ya ndĩracokia ngatho thutha wa gũgwetha mũno mũno mũno na thutha wa andũ gũkorwo makĩũria uh, riri saimo athire kũ finally nĩ ndakuona Eh, nĩ nyonete thimũ ciaku na ngakorwo ngĩtwo kũndũ tofauti na no ndĩrakoretwo ngĩũria ciũria atĩrĩrĩ eh, ingĩtĩkĩra gũkorwo ngĩũka media-inĩ rĩrĩ ndĩroka na njĩra ĩrĩkũ tondũ bado kũrĩ maũndũ matararĩkĩte takorwo nĩ ndĩrarĩ na kĩndũ kĩhana depression kĩũndũ gĩa gũkorwo yani nĩ ndĩregete Rĩu ihinda rĩrĩ nĩ ndĩĩtĩkĩrĩte na ngetĩkĩra maũndũ ũguo maahaanire nĩguo maahaanire, na mũndũrũme rĩu ningĩ ndũngĩkĩgũa ũgĩtinde harĩa tĩri-inĩ, nĩ hekũbatara gũũkĩra, kwĩribariba na gũthiĩ na mbere. Riri Epic Studios, waumĩte kũ ũgĩũka gũkũ? Eh, tuge niĩ no njugire kũrĩa ngĩciarĩirwo njiarĩirwo itũra rĩa kanyagia kũndũ gwĩtagwo ndaragwa nĩ mwena ũrĩa wa nyandarũa ya na kũndũ kũu gwĩtagwo ndaragwa nĩkuo ndathomeire nginya kĩhara primary school na ngĩũka wega thiĩte na mbere na ngĩrĩkia class 8 wega oho hau nĩho rĩu ndakinyire mũthia wa gĩthomo gĩakwa yeah. Koguo we ndwathire na mbere na secondary na university na kũ na kũ? Eh, secondary ndionanire nayo Huh? eh, tondũ ona kwĩ hĩndĩ ndageretie gwetha ũrĩa ingĩteithĩka na na kĩndũ gĩtagwo basarĩ ũrĩa ingĩthomithio tondũ mũkũrũ wakwa tumĩte in a very humble family kũndũ ithuĩ tũrĩ andũ arĩa mararagio nginya nĩ kĩene gatheri bata nĩ gũkorwo wĩ muoyo Ya, secondary ndiahotire gũthiĩ gĩthiĩ nginya kũrĩ a- andũ arĩa metagwo ta MP ũguo ũgathiĩ ngeria gwetha kĩrĩa ũrĩa ũngĩ- ũngĩona ũteithio ũkaigua mũndũ ũcio ndangĩenda nginya gũkuona na hĩndĩ ĩyo ndaumĩte kũnene hĩndĩ ĩyo ndageragia gwetha mbacarĩ ũrĩa ingĩteithĩka ndaumĩte handũ hetagwo Ndarago- kĩ- kĩ- gwa kĩhara andũ arĩa moĩ Ndarago nĩ ha magũrũ twĩna mai ma nginya mairo inya ũngĩtwara kilomita icio nĩ ũkuona nĩ kilomita nyingĩ mũno tũthiĩte gwetha ũrĩa niĩ ingĩthoma so hĩndĩ hĩndĩ ndaumire kũu nĩ ndaugire ndi- ũhoro wa gĩthomo nĩ ndanina na nginya ngiuna mbairũ ngiuga gĩthomo niĩ ũhoro wakĩo atĩ kuga nĩ nĩ ngathoma rĩngĩ ũhoro ũcio reke ũthirĩre hau Then you must be a very big genius angĩkorwo warĩkĩirie cukuru class 8. Tuge kĩu nĩ kĩheo kiumaga kwĩ Ngai tondũ angĩkorwo, onaniĩ mwenyewe nĩ kwĩ maũndũ njĩkaga ngacoka ngarora ngona ndireka maũndũ ma mũndũ ũthomete nginya level yakwa, ndĩreka maũndũ mangĩ extra large. So nĩ njĩraga Ngai nĩ thengiũ nĩ kĩheo kĩu. Na woka ũguo nĩ waingĩra music industry-inĩ, wathire atĩa ũgĩkorwo we rĩu wĩ music industry-inĩ kana wanjirie ha ũhoro ũyũ wa gũkorwo wĩ ũini-inĩ na wĩ producer? Ĩndĩ, okay, rĩu ũngĩnjĩra njuge harĩa ndanjirie ũini-inĩ, nĩ ngũkwĩra harĩ gabere kidogo na producer hokire baadaye. No rĩu reke ngwanjĩrie harĩa ndanjirie. Eh, Kwĩ kũndũ ndandĩkĩtwo ndĩ ta Shamba Boy, na kũ- kũu ndandĩkĩtwo ndĩ Shamba Boy nĩ nda- nĩ ndaumaga ũtukũ ngathiĩ ngathiĩ ngaigua aini makĩina kũndũ gwetagwo Ark Pride Nyahururu na ngathiĩ nga- ngathiĩ kũu ũtukũ eh, ngarora ũrĩa mũndũ ũcio arahũra ndarama na ngĩkinya handũ kwĩ hĩndĩ ndanaingĩrirwo ndarama ĩyo na ngĩmĩthaka wega koguo nĩ ndanjire gwĩtagwo o ndĩ o Shamba Boy no ndĩrathiĩ kũrĩa Ark ya nĩ ndarutaga rĩu wĩra ũcio na hĩndĩ ĩyo nĩ gwacokire gũkĩgĩa kaũndũ tondũ rĩu ndigũkĩkwĩra the whole details tondũ no ũkorwo itwĩ na time nini kwĩ na handũ ndakinyire handũ gũkĩgĩa na gũgĩbatarĩkana DJ DJ akĩaga gũkorwo e area wa kũu Ark Pride gĩtwo nĩ Anko P arĩ nĩwe warĩ manager hĩndĩ ĩyo anjĩta akĩnjĩra wĩ ta Lili Saimo we ĩka ũguo ĩ twĩkĩrĩre rwĩmbo o ũrĩa rũgathaka rĩ bata nĩ andũ aya maigue rwĩmbo tondũ kwarĩ na party yarĩ nene ya Prima Rosa kuma hĩndĩ ĩyo ningĩ ngĩtuo DJ koguo niĩ ndĩ DJ ndĩ mũini ndĩ mũthaki wa instruments yeah, na rĩu ndĩkia ĩno ndĩ producer producer yokire na njĩra ĩngĩ different tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ kũu Nyahururu, kwagĩire na maũndũ merĩ matatũ ũguo mahĩngĩcanire na ngĩcoka ngĩkora ndĩ gũkũ Nairobi. Ndakinya Nairobi nĩ ndahacũrire biũ, na kwĩ hĩndĩ ndakinyire ngĩgũra ngĩgũra kagita karĩ ka box guitar. na ka box gita kau ndagurire ndateithirio nginya nĩ mũirĩtu wĩtagwo Jackie kũndeithĩrĩria gũkagũra tondũ ndarĩ na mbia kiasi fulani nake akĩnyongerera hau nĩ ndanjirie rĩu gũkorwo ngĩruta nyĩmbo nyingĩ mũno ka box gita karĩa ngakahũra ngathi tũrabu-inĩ ũguo nga- ngaheo makoini ngĩũka ũguo thiĩte na mbere

hena nĩ ngwendete ndari, kwĩna ngurumo ya kĩanda na nyĩmbo ingĩ nyingĩ mũno no rĩ- ngwamba gũkũinĩra nĩ rũrũ hena rwĩmbo ndarutĩte rũrĩ rwa mbere rwa gĩkũyũ Eh, tondũ mbere-inĩ ndainaga nyĩmbo cia gĩthũngũ hena rũrũ rwĩtagwo come back baby Mwendo shoka mushi, rudi nyumbani, watoto wanateseka ya na nyingĩ nyingĩ mũno no imwe nginya ndihotaga gũ- ndingĩciririkana gũcina eh, nĩ tondũ kwĩ handũ ndĩrambĩte kũhingĩceka ya Hingira no watuĩka producer. Nĩ mwaka ũrĩkũ ũcio? Eh, nda hustle biũ eh, rũgano rwakwa rũtiga- rũtigakoretwo rwĩ rwega tondũ niĩ ha kanyamũ gaka ga kũnyua nĩ ndakoretwo ngĩnyua mũno mbere-inĩ ĩyo, ndagatiga twenty sixteen kwarĩ mweri anga wa gatatũ, hau nĩho rĩu ndanjirie rĩu kwanjia gũtuĩka mũndũ different, na tũthiĩte twenty sixteen yothe nĩ ndakorirwo ngĩhota kũgũra tũindo tũmwe twa studio, tondũ he handũ ndathire ngĩrekonderwo. ngĩona he mũndũ woka kũre- ni record arĩ producer wa kuma kũndũ kũngĩ so nĩho ndeciririe atĩrĩrĩ ingĩgũra tũindo tũ- tũ- twakwa twa tũrĩ ndĩtũige gũkũ nyũmba rĩ ngeta producer agoka kũni producera rĩ ĩrĩ ona nĩngũkorwo nginya ngũithĩtie ngarama na ngakorwo ndĩ na enough time ya gũkorwo ngĩciria nĩkĩ ndĩrenda kũruta Eh, studio yakwa ndĩanjirie ĩrĩ ya kũrekondera andũ yanjirie ĩrĩ ya eh, private ĩrĩ home studio o ta ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩka kaũndũ kanini. No rĩu oho andũ nĩ manjirie kũnjĩra ĩĩ Saimo nĩ ndĩrenda o naniĩ kũruta rwĩmbo rwakwa. Amirũri nĩwe warĩ wa mbere tondũ twaragia nake ũguo tũgĩ chat arĩ kũrĩa, nĩ twamenyanĩte na Amirũri tondũ ngĩ hustle nĩ twacemanĩtie nake kũrĩa Lainsaba Kĩbĩra. Na kũu Kĩbĩra arĩ na kamũkawa gake. arĩ na mũkawa wake kũu gĩbĩra na a- no arutĩte nyĩmbo ingĩ nyingĩ mũno na oka gwakwa nĩho rĩu twanjirie twarutire nyĩmbo ciake igĩrĩ hena kĩmundi na hena ihĩtia rĩa mbĩa na nĩ tũkĩte tũkĩte wega na njĩra njega mũno ya rĩu nĩwe watũmire by the way, kĩmundi rwahutia i- i- i- rwahutia airwaves nĩ gwathire kaũndũ rĩu andũ ma- mathikĩrĩirie rwĩmbo rũu magoka gwakwa ya rĩu niĩ ona ndegete ũguo rĩu nĩ hakinyire ha- handũ ona ningĩ rĩu ngĩtĩkĩra gũkĩmarutĩra ya Eh, nĩ wega mũno kũigua atĩ inspiration ya kũhingũra Riri Epic Studios yaumire kuma gũkorwo we warĩ mũini na nĩ wendaga perfection ya nyĩmbo ciaku nĩ aini angĩ arĩkũ thaa ici mena igweta mũno wanarutĩra wĩra eh, ũngiuga rwĩmbo rũrũ nĩ product yakwa kana video ya rwĩmbo rũrũ nĩ product yakwa Eh, aini nĩ aingĩ mũno Tũngĩnja no tuge, tuge kũrũga Wanjikũ rwĩmbo rwĩtagwo Mwĩthũa nĩ niĩ ndacutire, hena rũngĩ rwake rwetagwo Kanwenwe, na mũndũ ũgwĩtwo 90K nyĩmbo ciake cia mbere ithatũ nĩ niĩ ndamũcutĩire, na kwĩna nginya irĩma nene rwa Salim Young, kũrĩ aini aingĩ ta Cee wa Gakwa, hena Queen ya Kimu, hena aini aingĩ nginya nĩwona nginya Kahũiti, Kahũiti. hena rwĩmbo rwĩtagwo kunĩkĩra gĩtharĩ Ĩ, nĩ- ingiuga ingĩ- ingĩanjia gũcigweta haha no ngwetire nginya rũciũ Yeah. Ah, no no eh, nyĩmbo nacio nĩ ũkĩrutĩte nyingĩ mũno na nĩ warũria kahinda we kaigana ona riri epic studios nĩ yakorwo nĩyo studio ĩrĩa nene mũno bũrũri-inĩ kana ĩrĩa ĩna igweta rĩnene mũno nĩ kahinda kaigana atĩa wakorwo in eh, good working condition Eh, tuge ũkĩambĩrĩria kĩa tu 2017 nĩ ndakorwo in a good uh, working condition nginya hĩndĩ ĩno ya 2020 eh, tukĩambĩrĩria hau 2021 eh, nĩ ndakoretwo ndĩ sawa mũno No ho nawe ũngĩrora nginya mũndũ binadamu arĩ o mwĩ- mu- arĩ mwĩrĩ-inĩ ũyũ wake ndũngĩaga mĩnyoo nawe No- no, ndũngĩaga mĩnyoo Ndũngĩaga. ona nginya tũtingi- tũngĩkũrora wega kana ũndore wega rĩ no ũrĩkora hihi nĩ ũrũmirwo nĩ thura kũna gũkũ ũguo nĩ ũrĩ- kwĩna ngee kwĩna tũmande Ti- indo ta icio citiagaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ Nĩ ma. nĩ ndakoragwo ngĩrũmarũmwo ũguo nĩ thuya na kĩ na tũmaũndũ tũu nĩ tũkire rĩmwe tũgakorwo tũgĩ- tũgĩthũkathũkia tũmaũndũ twa twakwa rĩu no ha ũguo kuma 2021 hau ũguo nĩ ndokire rĩu ngĩtuĩka rĩu ndaingĩrire njĩra-inĩ ĩta- ĩtaramenyeka nĩ ya mũthemba ũrĩkũ Eh, tondũ ndekorire ndĩ in a situation atĩ o kĩndũ gĩothe ndathũkũma ndanyita mbia ũguo na guoko eh, nĩ ũrakora mbia ciaku citirahũthĩka ũrĩa ciagĩrĩire ũgakora nginya mbia cirakinya handũ eh, ciatuĩka nĩ cia gũ- mwana nĩ athi- nĩ- nĩ arwarire we nĩ ũrwarire mara ũgakora nginya indo ciaku nĩ cirahurunjĩka kĩũndũ itamenyire ũrĩa kĩokire hmm? yeah. koguo 2020 nĩyo downfall ya riri epic studios ta tũtarĩrie na njĩra ya thĩiniĩ biũ wega riri epic studios gwathiĩ atĩa yathira na yathira na yathira thuraku ici na e, indo icio ũrauga ciokire cigĩkũrũmaga rĩ tũtarĩrie in details gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ nĩkĩo kĩarĩ downfall gĩatũmire Epics, eh, Riri Epic Studios ĩthire biũ Eh, ingĩ- ingiuga ũhoro wĩgiĩ details kũrĩ kũmwe ndĩaria ma kũrĩ kũrĩa kũngĩ niĩ ngũkorwo hingĩ ngiuga ũrĩa ndĩreciria no in real sense eh, nĩ harĩ na na maũndũ ma- matiganĩte

Nĩ ũgũkora kwĩna ndutu, kwĩna mbembe yakũra ĩkuĩte mbembe ithano, ĩrĩa ĩngĩ yakũ- yakũra ĩtarĩ ona kamwe. Nĩma. Ya, rĩu nĩ andũ arĩa hihi mũndũ ndakenirio nĩ ũrĩa nda- ndarĩkirie wĩra wake, nĩ makoragwo makĩhũra mũno. Na mũndũ nginya akauga hihi nĩ atunyĩtwo. Na hihi nĩ rwĩmbo rũndirĩte studio nĩ ũndũ wa gũkorwo ndarĩkĩtie na na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Maũndũ macio nĩ mokire ũguo makĩngiaga. na rĩu nĩndo- nĩyo ndakoreirwo rĩu nĩ kĩndũ gĩtagwo ngĩũka rĩu ndĩrũgamĩtie wega ndigĩtie handũ hanini mũno nĩgetha nduĩke atĩ ndakinya level ĩrĩa yagĩrĩire nĩ ndagũthirwo nĩ nyamũ ĩngĩ ĩtagwo ransomware ransomware nĩ nĩ nyamũ i- cikagio ciga s- strike computer ĩgatuĩka indo ciothe nĩ ciatuĩka encrypted kĩndũ gĩothe ndũngĩhingũra ona folder kana ũhingũre kĩ- mp4 ndĩngĩhingũka ciothe cia- ciandĩkire igvm folder yahingũra igvm na ĩgakuonia ka- a- ka- ha ũguo wonaga ta kanyamũ ka vlc ũkona ĩno nĩ vlc ĩno ĩngĩ ĩrecora ndũmbĩ ĩno ĩngĩ ĩrecora kĩndũ fulani ciothe cigĩcura ta karatathi kanyamũ ka white ciothe cigĩtuĩka cikĩhana ũguo cigĩcoka cikĩyandĩka mũ- cikĩyandĩka mũico IGVM Nyamũ- GVM meaning nĩ kĩ ndĩ mũrori angĩona matiũĩ kũĩ kuga atĩa ĩyo nĩ nĩ nĩ kĩndũ gĩatuĩka ta rĩrĩ nĩ virus computer nĩ ĩrĩ virus ũngĩigua virus kũrĩ ya- virus ĩka- ĩcrashithagia computer na nĩ ĩkoragwo ĩna ĩ njega tondũ nĩ ĩkoragwo na option ya gũkorwo ĩgũcrashithia section ĩmwe ta C E na eh, G na F na kũu ũguo cigakorwo ciĩ sawa rĩu ĩno yatuĩkire nginya hard discs iria ciarĩ kompiuta-inĩ ĩyo external yahũrire kompiuta ĩrĩ yothe as a whole kĩndũ gĩothe kĩarĩ thĩinĩ kĩahutanĩtie na kompiuta ĩyo nĩ kĩagũthĩtwo rĩu ũgakora ĩyo nĩ virus arĩa ma- moĩ ũhoro wa kompiuta makau- moĩ nĩ virus no rĩu nĩ yahũrire indo ciothe ti ũrĩa gũthaga atĩ si ũgakora virus cia kawaida cigũtaga C ĩga crash koguo no ũmĩ format na ũ- na ũrikave data iria ciĩ mwena ũyũ ũngĩ rĩu ĩno ĩra yagũthire nginya external hard disks na ndarĩ na na na 2 terabytes kado na na 500 GB kado na rĩu ya- na kompyuta yenyewe yarĩ na 1 terabyte so ndarĩ na storage na nĩ nĩ ũndũ ndarutaga mawĩra ma video cia gũthũ ciothe nda- nĩ ndageririe gwetha ũteithio ona hena kanda ĩtagwo Martin yokire ĩkĩnjĩra kĩrĩa gĩkũgũthĩte ũyũ nĩ caitani ũrokire ũ- ũ- ũrokire ũtukũ ũyũ ũkomete

ciothe icio ndingĩahotire gũciona rĩu nĩ- nĩho ndonire maũ- mathĩna mothe meyũnganĩire mothe magĩũka me hamwe of which ndingiuga ũndũ ũcio warĩ wa kawaida ona ũmũthĩ ũyũ ona akorwo ndiĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ ũrogi nĩ kũrĩ andũ mangĩũikĩria kĩũndũ gĩa gũkũnyarira ũkuga ũguo nĩkĩ hena andũ makũreheire maũndũ moroge Eh, nĩ ũndũ ndirĩ ndakorwo ndĩ thĩinĩ wa maũndũ macio ma ũrogi ndingĩhota kwĩana in details njuge ũyũ nĩ warĩ ũrogi mũthemba ũrĩkũ kana kwahanaga atĩa no no njuge atĩrĩrĩ harĩ na aini erĩ O, na rĩu nginya ndagika ĩno nĩ ndigagwo atĩrĩrĩ o nĩ manjĩragĩra kũrĩa ingĩthiĩ ngĩe na ngumo na nginya ndagika ĩno methĩ onao ma- ma- makinyire handũ onao magĩtuĩka eh, matingĩthiĩ mbere ona hanini hmm? tondũ niĩ hakwa niĩ ndameraga mwanjĩraga atĩ tũthiĩ handũ eh, niĩ ngũteithio nyone eh, maũndũ makwa magĩre iũndũ icio ciakwa cirahĩngĩca cianjie gwĩka atĩa cithire arabu njoke ngie na rĩtwa niĩ ndietĩkĩrire tondũ niĩ hakwa kuma kũrerwo nginya harĩa nginyĩte njũĩ nĩ kũrĩ ngai na njũĩ ngai wakwa rĩ ndi- ndi- ndikoragwo ngĩhoya ngai ũtarĩ indo ciake atĩ no nginya ateithĩrĩrio kana ngai wa kũhoya hoya aca niĩ ona, ona nginya aini aingĩ arĩa marekondeire gwakwa aingĩ nĩ arĩa ndaheaga support ngona mũndũ ena talent ngamũnyitĩrĩra ngamũrutĩra rwĩmbo niĩ nĩ ngoretwo nginya ngĩka charities so niĩ njũĩ wega wakwa rĩ mũthenya ũmwe no ũke na ũndeithie so hau ũguo nĩho niĩ ndambire ngĩkorwo ndĩna kaũndũ kau ga gwĩciria ngiuga maũndũ macio ndingĩhota no ũmwe nĩ anjĩrire atĩrĩrĩ we nĩ ũkũrega warega ĩ tatiga nĩ ũkuona kĩũndũ wĩra gĩgũkũrũmĩrĩra niĩ ngĩmwĩra ona kũngĩthiĩ atĩ niĩ ndingĩingĩra maũndũ-inĩ macio manyu macio marauga atĩ nĩgetha ngĩe na rĩtwa anga tũthiĩ anga nakũ anga heo ma powers matarĩ ma na kũrĩa marĩ rĩ Kuma harĩa niĩ nginyĩte angĩkorwo ndakinya ndĩ Riri Epic Studio ĩramenyeka Kenya ng'ima rĩ, na ndithiĩte kwa mũndũ kwa andũ acio arogi anga acio mena powers cia cia kũinua mawĩra ma andũ rĩ, angĩkorwo nĩ kũgwa reke ngwe, na ũguo nĩguo gwathire. Yagũire ĩgĩcora kamũndũ. Nake Ngai aherithie ihinda rĩega rĩa mĩaka kuma ĩtatũ, Ngomaga irabu-inĩ itarĩ nyũmba ingiuga nĩ gwakwa. Ndakoragwo ngĩthiũrũrũka street inĩ, kĩrabu gĩkĩ gĩahingwo, gĩkĩ kĩngĩ gĩkĩhatwo, nĩkuo ndĩrarara ngĩrathiĩ gũkoma. Atĩrĩrĩ, indo cia thikũ iria equipments cia studio? Equipments cia studio ciorire na njĩra ĩngĩ. Kũrĩ indo ciorire ndĩ o nacio o ngĩthiaga na mbere, tondũ nĩwaiguaga hagĩire na kĩũndũ nginya mbia citirarũgamĩrĩra moko. indo cikenjia kũra ta kamera nĩ kũra yorire ici ingĩ nacio cigĩũka tondũ nona ũgĩthiĩ andũ mũndũ ũreciria ũhoro wa biacara nĩ ũkoragwo nginya na tũrũni rũni rũgĩũka naruo rũkĩndaha na na nayo nawe nĩ nyũmba ngĩremwo nĩ kũmarĩha makĩhoya indo ici ingĩ so na nginya ĩrĩa ndaikaraga kũrĩ indo documents ciarĩ nyingĩ mũno onayo onayo kĩmwene kũrĩa ndaikaraga nyũmba onacio cigĩthiĩ yeah. aini aya wauga erĩ rĩ tondũ mwĩyoĩ no akĩenda kũmenya na njĩra njega na andũ ũko tũkĩenda othe rĩ Hihi nĩ ũgũtwĩra aini aya nĩ a gospel kana nĩ a secular angĩkorwo nĩ a gospel nĩ ũyũ na ũyũ angĩkorwo nĩ a secular nĩ ũyũ na ũyũ. Ingiuga aini icio nĩ a ndaci, ũmwe nĩ oĩkaine hanini no ndangĩihũria nginya mũkawa tondũ no ũkĩrigwo nginya mahinya macio agĩraga atĩ nĩgetha anjĩraga tũthiĩ tũkagĩre kaĩ we atagĩraga nĩkĩ tondũ bado no wone maũndũ macio nĩ ma ũcaitani.

yeah? that means ona ũrĩa wa strike rĩrĩ ndiũĩ nũ kana hihi ũrĩa wekire maũndũ macio maniĩ ngorwo ngĩ- ngĩ- ngĩgĩa na downfall no akorwo nginya nĩ customer kana ngorwo tondũ ndacemanagia nao one on one nĩ ndacemanagia na mũndũ here and there so hau ũguo nĩho niĩ nyonaga he kaũndũ gekirwo itarĩ niĩ mwenyewe ndamenya nĩkĩ na ona ũrĩa ndateceka kũringana na ũrĩa ndateceka rĩ

Riri Simon acoka arĩ muoyo, mũndũ warĩ na kiro hakuhĩ igana rĩmwe, arĩ 70 something, ahĩnjĩte. Mũndũ ta wa, wa, wa maga kĩrabu gĩkĩ gĩkĩ anyuĩte kanuthu ndageria kũrũma nginya gĩciko kĩa irio gĩtingĩingĩra kanua nĩ ũrĩa ndaigua gĩ kĩũru so ndiarĩaga no ndarĩ makari-inĩ makari mathira ndanyuaga nginya cang'ana gũkũ ũguo 44 nĩ base ciothe nĩ ciũĩ na kuoma mũno ngakoma o kũu nginya kĩnyũmba ngomete kũu itĩinĩ mũno Yeah. riri saimo nĩgetha ngwethe rĩ nĩ ũkoretwo na complaints nyingĩ mũno he andũ makũrĩhĩte nyĩmbo eh, angĩ nĩ warutĩire bado mena complaints eh, hau rĩu after data kũra rĩ aya marĩhĩte na ũndũ wamahete rĩ hegũthiĩ atĩa Eh, hoyo njuge atĩrĩrĩ kũrĩ andũ kũrĩ andũ mokaga studio eh, na njuge onao no makorwo magĩ play part ya gũkorwo atĩ renda renda maũndũ macio nĩ mahapenaga yani nĩ ma- nĩ ma playaga part ya gũkorwo atĩrĩrĩ eh, nĩ megũthũkĩria rĩtwa tondũ ta rĩu nĩwona mũndũ ihinda oki- okire rĩa mbere ngĩmwĩra ĩno ĩrĩa- au- nĩ mũrata wakwa although rĩu ndikĩrĩ nginya na arata rĩu ona ngũgĩa na arata pressure ĩ mũndũ ũrĩa wamenya no twane na- nawe Ĩ, hĩndĩ ĩyo nũ- nĩwonaga mũndũ ũyũ nĩndĩ mũĩ kwa ihinda fulani agakwĩra mani ndaremirwo nĩ kũruta video na rwĩmbo nĩ ngoragwo naruo ũkamwĩra gĩũke ngũrutĩre nĩ ũrĩndĩha no ũ- wamũrutĩra rĩ ũkamwĩra "Ni- ni- nĩ tondũ niĩ ndiendaga gũko- ndiendaga gũkorwo tũnyitanĩte na mũndũ atĩ tondũ ndakũrutĩra rwĩmbo ngorwo ningĩ atĩ ndũre ngũndayaga ndamwĩraga niĩ gũ- gũ- etha kanyamũ kanini ũkona hihi mũndũ nginya nĩ etha ngiri igĩrĩ ithatũ ndona kũringana na we ũhoti waku wakinya hau na nĩ wegeria kwĩrutĩra rĩ video ĩrĩa ingĩkũrĩhirie ngiri ikũmi na ithano kana gĩbaũ manga gũkũnengera ũguo ĩhana nĩ tondũ nĩ wageria gwĩka atĩa niĩ nĩ ngoretwo ngĩ support andũ in a very different way ona andå ingä å rona nginya mena nyä mbo ciena igweta aca ti atĩ marutĩire gwakwa na gũkorwo na gũkorwo atĩ mena mena mbia ci- atĩ cia kũigana aingĩ nĩ arĩa ndasapotire hena andũ mbere-inĩ ĩyo gũtirĩ na complain cia andũ matunyirwo mbia na kũngĩkorwo kwĩ nayo nĩ no njuge Mũndũ no oke anjethe na njĩra ĩngĩ, na no no etereire tondũ nginya ndagĩka ĩno ndirĩ kĩndũ. No etereire Ngai angĩkĩndeithia hii studio ĩcoke, aigue nĩ yacoka, ena right ya gũka gũ complain na auge atĩrĩrĩ, Riry Saimo nĩ ũraririkana ndwarutĩire rwĩmbo rwakwa no njokere arĩa itangĩhota kũrikamba ciao nĩ mũndũ ũcio warĩ na mathiko na ũcio warĩ na ũhiki no angĩkorwo no macokere ũhiki ona no ngĩthiĩ ngĩkamacutĩre nĩ no kaũndũ harĩa ingĩhota gũkĩmateithia Ah. kana hihi Ah, ũcio wa- mathiko no matangĩteithĩka angĩgiũka kuo rĩngĩ no ngĩthiĩ ngoe tondũ arĩ ndirĩ na ũndũ ingĩ acio na ndamerire nyamũ nĩ ya gũthũ nginya ngĩmonia kompiuta-inĩ makĩnjĩra rĩu tũgwĩka atĩa ngĩmera kamera hena mbica mbica nditharĩtie kamera-inĩ magĩthiĩ na mbica ya na rũgano rũu tũkĩrĩkĩria hau na nĩ makĩiganĩra tondũ onao nĩ monire ũrĩa ndateceka no kũrĩ na ini angĩ nao gũkũ ũguo nja makoretwo nginya magĩthũkĩria rĩtwa na mũndũ nginya nda- na mũndũ nginya ndandĩhire ndarĩkirie mbia iria twakorirwo tũkĩ- tũkĩiguithania nĩ ekũrĩha ona nginya delay ciake cia gũkorwo rwĩmbo nda- ndaruonire rĩ ciarehirwo nĩ kĩndũ gĩtagwo atĩrĩrĩ nona we we nĩ ngũcutĩire rwĩmbo video ũkandĩha mbia nuthu ũkarĩha icio ingĩ ũgĩũka kũgĩra ũgaikara mwaka ũmwe ũgaikara nginya na mwe- mĩeri kadhaa andũ aku magakũragia ĩhĩ nyĩmbo ci- citũ ciĩkũ acio othe maga- magĩũka magĩkorerwo nĩ kĩng'ũki kĩrĩa rĩu niĩ ona niĩ ngĩ- ngĩ- ngĩ- ngĩrikĩra rĩ twarikĩirio hamwe nao rĩu haha no nginya no tũgĩire na na kaũndũ ga kũiguithania atĩ ingĩgacoka nĩngamarekondera kana ndĩmacutĩre video no ndagĩka ĩno ona ũngĩũka harĩ niĩ ona ũkĩũnjĩtie nginya ikũmi ndirĩkũnengera kwaria ma ona kũingĩ kũrĩa niĩ mũndũ aranjĩta tondũ nĩ njĩtangĩtwo interview kadhaa mũndũ aranjĩta interview ngamwĩra akoo nĩ ũranjĩta interview ũmenye nĩwe ũkũrũgamĩrĩra kĩrĩa ndĩrarĩa ranji ũ- kĩrĩa gĩothe ngũ- ũ- transport ĩrĩa ngũhũthĩra na rĩu nĩ ngũhota gũka yeah. Nĩwona? na rĩu tondũ mũndũ akĩgwa ndatũraga o hau thĩ rĩ wĩna mĩbango ĩrĩkũ ya gũcokia riri epic studios tondũ eh, nĩ ma wĩra wĩnaguo mwega no maybe handũ hathire ũguo ũkĩgwa no nginya ũkire wĩna mĩbango ĩrĩkũ Eh, ndĩrakwĩra nona mũtĩ ũtarĩ maciaro ũikaraga maica mega mũno ndũikagĩrie ma- mahiga nĩ ihĩĩ no rĩrĩa wagĩa tũmatunda twĩrĩ rĩ eh, ihĩĩ nĩ- mwana ũcio wothe wagĩa na tũmatunda twĩrĩ mwana ũcio wothe wagĩa na tũmatunda twĩrĩ ũgũkorwo wĩ ina serious danger tondũ ũgũkora ũgũkora atĩrĩrĩ ũkũhũrwo mwena ũmwe mwena ũrĩa ũtarĩ kĩndũ ndũhũragwo Nĩ ma.

ndĩna mĩbango ĩ ngoro-inĩ yakwa mĩingĩ mũno ĩgũkorwo ĩna matunda no rĩu ndingĩhota kũmĩigĩrĩra ha njuge ndĩna ũyũ na ũyũ na ũyũ na ũyũ Yeah. na rĩu tondũ ũkĩrĩ producer na nĩ ũĩ- nĩ- nĩ wĩtagwo kũhĩgĩrĩra nĩ ũhĩgĩrĩire maũndũ ma nyĩmbo hena mũndũ wĩtagwo mc zaku the critic officer ndiũĩ kana nĩ ũmũĩ MC Zaku kwĩ hĩndĩ tũracemanĩtie Na muthenya ucio twacemanĩtie aranjũririe ciũria nyingĩ ndĩrarigwo kaĩ onani arendaga kũnyamba ndũrĩka ndũĩ no ũrigwo ndũ- tũmaũndũ ta tũu Eh, o ndĩrakora nĩ kanda njega Ndĩ- ũrĩa wothe ona by the way, ona indo ciothe iria wonaga akĩ- agĩpost tondũ ona ndamũrũmĩrĩra rĩ ĩĩ no ũkore no ũkore indo ciothe iria iria itarĩ njega rĩ iria angĩkorwo hihi onake nĩ ahĩtĩtie rĩ nĩ 10% Ĩĩ, ti ũrĩa andũ mau- mau- mangiuga atĩ

Eh, mwarĩhi no rimũ rĩmwe hĩndĩ ĩrĩa mũroka ũ- mũndũ aroka studio nĩ ũramenya pipipi ũraumire gĩcagi ũguo ndũĩ kũina na ndũnanjĩra ndũĩ kũina ndũrĩ wacemania na andũ maraina handũ no- ndũra- ndũramera ndũngĩhota kũina rĩu ona nginya ndakoragwo ndĩ na hard time mũndũ nĩ aumire na kũu guo eh, na na agakorwo atĩ ndangĩhota nginya gwĩka atĩa Kũ- gwĩkanga eh, rwĩmbo-inĩ no werenda rwĩmbo rwake rũkorwo rwĩ hiti so maũndũ macio mothe ũraigua akiuga na bado oho eh, kũ- kũiya na nyĩmbo andũ gũkoragwo matarĩ na agreement ya gũkorwo atĩ we nĩ waina rwĩmbo rwa ũyũ na na rĩu waina rwĩmbo rwa mũndũ ũyũ na mũrendanĩirie njohi-inĩ nĩwona ũkagũrĩra mũndũ njohi nĩgetha woe kĩndũ gĩake kĩega nĩ kũrũimbo rũngiuma njohi rĩu ona mũndũ ũcio arĩ- arĩiguaga ruo ah, rũcio akaigua ru- ru- ruo rũcio tondũ rĩu no igua rwĩmbo rũrĩa ara- arakwendeirie- arakwĩrire no ũine na tha icio nginya ndũramenyaga nĩ atĩ ũreka ngona maũndũ ta macio nĩ maũndũ magĩrĩire kũrorwo nĩ ndĩmũĩ

Angĩkorwo nĩ Akristiano kana andũ metĩkĩtie kwĩ Ngai wĩ muoyo-rĩ, nĩmekũnjohera. Tondũ onao ti kuga nĩ ũrĩa marĩ etheru, eh, mũndũ atĩ no uge atĩ ona nginya nĩ ũkĩhoya Ngai agũteithie na ũndũ fulani, ũtambĩte kwĩrira mehia marĩa ũngĩthi kũhoya Ngai akuohere mehia, ndũngĩhota kũhoya Ngai. Hena handũ wauga nyĩmbo citiendagĩrio njohi-inĩ.

Eh, kũrĩ mũini be- niĩ ndikũhota kũgweta andũ acio no ũgakora kwĩna mũini wakoragwo akĩ nĩ- nĩ maiguithanĩtie wega nĩ arĩmũheaga wĩra eh, magathiaga nake performance tondũ maina nĩ mũhũri wa ngita marĩthiaga nake performance no ũgakoraga maina kaingĩ kaingĩ ona performance icio nĩ agaga kũheo ũgakora kũrĩ na andũ angĩ methirwo ũgakora ningĩ maina nĩ athire performance icio nĩ agire kũrĩhwo rĩu maina kangoma rĩ nĩ akoragwo na ma stress ta macio rĩu ona no ũkorwo na nĩkĩo hihi akinyagĩrĩrwo gũkorwo na ma depression eh, na no ũkorwo nĩ ihinda rĩrarĩ rĩega rĩake gũgĩkorwo agĩcenjia tondũ ũngĩrora ũngĩũka ũnyenderie kĩ- ũ- ũngĩũka ũngore ndĩ mũrĩu biũ ũnjĩre nĩ ũrenda rwĩmbo nĩma nĩma nĩ ngũkũnengera tondũ ndĩrenda bado ũgũre mzinga na bado nĩ ndĩrenda ũnjikie kĩndũ kĩni nĩma kĩnini tondũ ndirĩ no rĩu nyĩmbo nĩ cikwenda citige kwendagĩrio njohi-inĩ njohi-inĩ kĩrĩa gĩothe nginya ona tũngĩrumanĩra nawe njohi-inĩ niĩ rũ- o- o- ona gũtuĩka nĩ ndĩragĩtigire tũngĩrumanĩra nawe njohi-inĩ kana tũike atĩ tũ- o- handũ hararĩ na njohi rũciũ twagĩrĩire tũcemanie tũrĩ arata

Niĩ nĩndĩrakorwo ngĩra mũndũ atĩrĩrĩ, namba nĩngũmũnengera, namba ĩno no ũmĩhũthĩre na njĩra iria ciothe ũkwenda. Ĩĩ no ũndeithie ũngĩkorwo wĩna ũteithio na na ũkorwo wauma ngoro-inĩ yaku, na ũngĩkorwo nĩũrenda kũnĩ criticize kana ona kũnuma. kana ona kũnjĩra kaũndũ kega no ũmĩhũthĩre ndagĩka ĩno gũtirĩ kĩndũ ndĩrathikĩrĩria ndagĩka ĩno inegene rĩu rĩa ciũra nĩ nĩ nginyĩtwo ka- ka- mĩaka rĩu ya kũregana narĩo na ngakorwo nĩ ndĩrahota gũ- gũkorwo ngĩtĩkĩra o wanuma nĩ hega wa- wandeithia na kaũndũ kau kangĩ ngai agakũrathima rĩu niĩ no nĩ ngũmũnengera namba yakwa ya thimũ na no ya mpesa 0726 978 553 0726 978 553 no umihũthĩre na, na, ku, na kuni support na bado no umihũthĩre bado na kunuma kũringana na ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩenda no ngai akũrathime nĩ ũrĩa ũgũkorwo ũgĩũka harĩ niĩ tondũ bado hena ciugo cia ciugo iria ũkũnjĩra kũrĩ cingĩgũcokera na kũrĩ cingĩũka citeithie nginya mũtũrĩre waku Nĩma, nĩ twacokia ngatho mũno mũno mũno uh, Riri Simon na ngwĩciria ciũria iria Akenya makoretwo nacio kũrĩa online nĩ twageria gũcokia imwe na iria tũtanahota gũcokia nĩ ngũgwetha o rĩngĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩarĩria Akenya na tũmacokerie ciũria o ta ũrĩa cireyumĩria na kuma gũkũ kwa Holy JTV, Babs TV na Njorua Citũ twacokia ngatho mũno nĩwe gũkorwo wĩ haha nĩ ngũgwetha o rĩngĩ tũkorwo tũgĩcokia ciũria kũrĩ Akenya.